Na kerki di Hidalgo nos no ta selebrá kerki den e edifisio pero na kas pasobra nos ta warda dos siman pa sa sigur pa ta sigur si e virus no ta bin bek hopi grandi. Bon bini otro be nos ta bai lesa nos teksto for di Marko dies sinku Marko dies sinku Kuminsá na vèrsikulo diesseis i Aaron lo bai lesa esei. Bon tardi. Nos ta lesa for di Marcos die sinku, kuminsando for di versíkulo die seis te ku trinta i dos. E sòldatnan a bin a hib'é den palasio, esta pretorio, i nan a yam'é yama henter e batayon romano huntu, i nan a bistié un mantel púrpura, i nan a flègt un korona di sumpiña. i a pone esaki riba su kabes, i nan a kuminsá salud'é, Saludo, rei di hudiunan! I nan a sigui dale riba su kabes ku un rechi, skupi riba dje, i nan tabata kai na rodia i beig su dilanti. I despues ku nan a hasi pofon di dje, nan a kita e mantel púrpura for di su kurpa, E a bisti su mes pañanan i nan a hib'é pafó pa krusifik'é. I nan a obligá un hende ku tabata pasa pa karga su krus, un tal Simon di Sirene, kende tabata bin for di kunuku, tata di Alehandro i Rufos. I nan a hib'é na e lugá ku yama Gólgota, ku ta tradusí ta nifiká Lugá di Kalpachi. i nan a dun'é biña mesklá ku mira, ma e no a tum'é, i nan a krusifik'é, i a parti su pañanan entre nan dor di tira lòt ariba nan, pa disidí kiko kada un lo a haña. I tabata nué bor di mainta ora nan a krusifik'é, i inskripshon di e akusashon kontra dje tabata bisa, Rey di Hudiunan, i nan a krusifiká dos ladron huntu kuné, un di nan un na su man drechi i un na su man robes. I e Skritura a keda kumplí ku ta bisa, I el a wòrdu kontá ku e transgresionnan. Esnan ku tabata pasa tabata blasfem'é i a sakudí kabes, bisando, Aha! Abo ku ta bai destruí e tèmpel a lènt'e bèk den tres dia, salba bo mes i baha for di e krus ei. Den mesun manera, e saserdotenan prinsipal tambe, huntu ku e eskribí na e skribanan, tabata hasi bofon di dje i tabata bisa otro, I el a salba otronan, e no por a salba su mes. Laga e Cristo aki, e Rey di Israel, baha for di cruz awor, pa nos por mira y kere. Y esnan cu a wordo crucifica hunto cuné tabata tira e mesun insulto na su cara. Te akinan e scritura. Masha danki. Gemeente, nos ta bai hasi oracion. Danki Señor pa papia cu nos dor di bo Palabra. Danki pa releva, revela, bo boluntad pa nos. Y danki pasobra bo tin pasenshi cu nos, cu mundu. Bo no ta rabia ahlihe, pero bo ta. Dios yen di compashon i pasenshi. Danki Señor. Bo ta lihé, lihé pa pordona nos. Esei mes nos ta stima Bo, Señor. Danki. Danki pa awe tardi. I danki pa e bendishon mas grandi. Bo a manda Bo Yu, Bo Úniko ku Bo a stima, pa nos. Bo a manda Bo Yu na un mundo yen di eror, yen di transgreshon, yen di piká. Mundu a hasi bo fon ku bo preti wowo, pero bo a duna bo yu pa duna nos un chèns, un oportunidat pa biba ku bo, serka bo pa semper. Danki Señor. Den nomber di Cristo Hesus. Amen. Gemeente di Cristo, hende a bisa mi dikon bo ta prediká hopi tempo tokante e krusifikashon di Hesus. no sa e e ta el el a wordo crucifica pero ki kiko ta mas el a lanta for di morto toch? Dicon bo ta tuma hopi tempo pa predica e evangelio di Cristo Hesus y su sufrimento y si murimendo su murimento y morto no sa esey. Nos sa kiko a pasa. Ban kontinuá, ban sigui ku kos mas profundu, mas importante, kos di spiritu santu, kos di e donnan di spiritu santu, kisas e e diferente lenga òf òf òf òf e don di sanashon, kos. mas importante. Mi rumannan stimá, no tin algu mas importante ku e krusifikashon di nos Señor Hesukristu. No ta i no ta eksistí pa sigui na un tópiko mas profundo, mas grandi, mas saludabel of mas importante. Pablo a a, a bisa nos den e buki de Romanonan, mi ta prediká Kristu i e wordu krusifiká. E krus ta e tópiko mas importante den Beibel. El a wordu primintí na kapítulo tres di Génesis, versíkulo diesseis, diessinku, i despues e krusifikashon, e main theme. ta e krus di Kalvario. Kristu ku a wordu krusifiká. Mi ta bisa boso, no tin algu mas importante ku e tópiko akinan awor. I p'esei mes nos ta lanta para, nos ta tuma tempu pa lesa, Pensa i prediká tokante e tópiko akinan awor, Kristu ku a wòrdu krusifiká. Dikon bo por bisa dikon e ta hopi importante? E ta solamente un kos ku a pasa den historia, tabata un momento chikitu, pero Hesus a hasi hopi kos. Dikon bo no ta papia di tur e milagernan of tur e bon trabou ku Hesus a hasi? Dikon bo no ta papia di su siñansa of su sanashon, e sanashon di e mucha muhé of e hòmber ku tabata sordo of e leproso? Dikon e krus? Pasobra e krus tin un un un un sentimiento negativo. Mi no ta senti bon ku e mesahe negativo. I e evangelio kier men bon notisia tòg. Dikon bo ta papia ku ku hopi tempu ku kos malu i negativo? Kier men krusifiká Hesus. Dikon esei ta positivo? Pa mi e ta negativo. Of bo por bisa, M'a skucha e mensahe di e krus, mi ta komprondé i mi kier sigui. Unda bo bai? Sigui na unda? Pasobra e krus ta tur kos nos tin. E mesahe di Cristo cu a wordo crucifica ta tur cos cu ta importante pa abo y ami y pa nos bida eterno. Bijbel ta bisa na Testament Bieuw, Tur hende cu a wordo, cu ta wordo crucifica, ta un maldishon. E hende ku ta pegá na krus ta un maldishon. Kialmen Kristu a bira maldishoná, el a bira un maldishon den nos lugá. Un siman pasá nos a lesa e historia di Pilatus i tambe Barabbas ku a wordu liberá den e lugá di Kristu Hesus. Pero awor e ta mas serka. Hesus a bira maldishoná, el a bira un maldishon den bo lugá.

maldishon of maldishoná kier men sin Dios, sin su yudanza, sin su bendishon. Kier men e un un maldishon ta guiá dor di skuridat, dor di Satanas. Hesus a wordo bandoná dor di su Tata. tabata hopi erg pa Hesus pa wordo bandoná dor di su amigunan, su disipelnan. Pero ta nada kompará ku wordo bandoná dor di su Tata. Abo i ami. Nos no tin un idea, ningun idea. Kiko e kier men pa wordo bandoná dor Dios? Niun hende, niun persona den mundu a sinti ei, a sinti. of eksperensia, Eksperementá. eksperimentá, E abondono, abandono. e e abon, Abandono. e abandono di Dios. Hustisia ta, Dios ta bandoná nos, pasobra nos ta yen di piká, yen di transgreshon, Yen di rebel, rebelion, rebeldi, rebelion of rebeldi. Rebeldia. Nos ta for di naturalesa di di mundu, nos ta un enemigu di Dios. Kier men Dios ta bisa nos bai links, bai rubes, i nos ta bai drecha. Dios ta bisa nos stop. nos ta sigui. Semper nos ta hasi den nos naturesa mundial. Contrario na Dios. Nos ta hasi contrario na Dios. Dios tin suficiente rason pa bandona nos. i e tin un eis, e tin un. Eksigensia. E tin un eksigensia. Piká ta wordu kontestá ku un kastiga. Kastigo. Kastigo. Morto. I promé di e morto Dios por bandoná. hende. Pero awor no mas. Dikon? Pasobra Dios a bandoná den nos lugá su Yu. El a kastigó, kastigá, su Yu den nos lugá. kier nan i ku a pasa na kapítulo dies sinku di Marko ta bo salbashon, ta bo liberashon. Dios a pordoná bo pasobra el a haña un persona su yu. Su Yu primogénito, Su único Yu. El a haña Su Yu sin piká, sin rebelion, sin transgreshon, perfecto, completo. El a haña su yu i el a pone tur pika riba su lomba. El a koroná su yu ku tur pika i ku tur malesa i tur maldishon ku ta eksistí. Tur skuridat den mundu. a wordo poni riba e lomba di Kristu Hesus, e úniko Persona sin piká. El a bai den nos lugá pa duna nos e oportunidat pa wordo yamá husto den e bista di Dios. Dor di e momento aki, e echonan aki, Dios ta mirá bo i a mi i por bisa, Bo por drenta shelu. Bo ta bon den mi bista. Esei ta eigenlijk totalmente diferente ku kiko e. Un salmisto ta skirbi, Ken por subi? Ken por sibi e sielu di Dios? Solamente esun ku ta perfekto, tin un kurason puru, ku ta bon den e bista di Dios. Pero nos sa niun hende ta. Awor nos tin hende ku ta perfekto den e bista di Dios. Pasobra Hesus a tuma nos lugá, nos pika, nos transgreshon, nos rebelion, riba su lomba, el a tuma nos naturalesa den su bida i trese esei na e krus. i na e krus el a karga e kastigo di Dios, un kastigo sinsero, perfekto i husto. El a karga henter e kastigo, no solamente sufrimentu, pero tambe murimentu, su morto. El a muri di bèrdat. El a muri y despues su morto, despues su muriendo. Despues di su morto. Danki, despues di su morto, El a paga tur cos. Bo ta corda un di su palabranan na e cruz tabata, Ta cumpli. Na griego, e palabra ta tetelestai.

porta bon. Dikon? Pasobra Hesus a paga e debe na Dios. Hopi hende ta rondoná e krus di Kristu. Fariseonan, eskribunan, hende ku ta ta weta nan tabata na krus ta serka krus tambe kriminalnan dos un na man drechi un na otro banda e mama di Hesus bo por imaginá e mama di Hesus tabata. na e pia di e krus, mirando su Yu, su Yu perfekto. Ni un momento El a rebeldé kontra su mama i tata. Ni un momento El El a desobedesé su tata i su mama. Ni un momento, ni un biaha El a gaña. I a bisa, Mi ta traha mi huiswerk pa skol. Pero den bèrdat e tabata hunga ku su amigonan? No! E no a gana gaña. E no a rabia. E no a zeur. Kiko ta zeur? Keha. E no a keha. Nunka. E tabata e yu perfekto. I el por ta. E suegro perfecto schoon John, suegro perfecto tambe pero ya nos nunca lo sa. E tabata perfecto. Tur hende rondona Jesus. Juan, Juan e discipel di amor tambe tabata na cruz banda e mama di Jesus. Hesus a bisa su su mama, Mama, mira ei bo yu, i Juan, Mira bo mama. Un otro persona ta serka e krus, i ora nos ta wak su kara nos ta mira dolor, nos ta mira tristesa. i kisas berguensa. Simon di Sirene. El a traha na su kunuku, el a traha duru i el a bai, el tabatin purá pa bai kas pa kambia su bistí i bai tèmpel, pasobra awanochi ta fiesta, e kier sakrifiká. un bestia. So yu no a yud'é i awor nan ta bai bèk Herusalen. Pero un soldat romano ta forsá, ta obligá, oblig'é pa karga e krus di Hesus. e no ta hasi bo fon ku Hesus. E no tabata willing pa karga e krus tampoko. Nan a forsá, nan a oblig'é, pero e no tabata hasi bo fon. E eskribunan sí, fariseonan sí, soldatnan sí, eigentlik tur hende sí a hasi bo fon. E criminalnan a haci bufon tambe. Pero Simon no. Y su yunan tampoco. Mas pa tras den bo Bijbel bo lo haya nan nomber, Alexander y Rufus. Nan a bin cerca Cristo. Nan a bin cu fe den Cristo Jesus. Kisas dor tur kos nan a wak, nan a mira. Kisas e momentu kortiko tabata sufisiente pa entregá nan bida den e man di Hesus. Nan tabata serka e krus ora Hesus a muri, i e impreshon a nunka laga nan laga nan. El a pega. El a yena nan kurason i nan a disidí pa sigui Kristu. Awor nos por bin serka e krus di Kalvario tambe. Hopi hende nan ta bisa, Ora nan ta drenta un kas òf hospital, bo ta mira un krus ku Hesus riba ei, Krusifiks Trai Nobo. I nan ta bisa, Ai, Hesus, el a bai for di e krus, el a muri, el a lanta for di morto, e krus ta robes. Nan no ta gusta Hesus serka e krus, na e krus. Pasobra, Bai vluchten nogal graag. Nos ta hui. Nos ta hui, emocionalmente. Nos no ta gusta cos dificil of cos cu ta haci dolor, tampoco den nos bida. Pesai mes Facebook ta succesful, tur cos ta pone su su su su cos bonita, su su fiesta, su su succesnan riba Facebook, pero pero bo problema bo no ta pone den Facebook, claro. Nos ta buska thumbs up. Nos ta buska siguidornan. Nos ta haña hopi hende ku ta ku ta gusta nos bida digital. Pero esei no ta bèrdat. Esei ta un un imagen robes di nos bida. Hopi hóben, hopi hóbentud, hopi hende hóben, nan ta nan ta adorá hende di televishon òf kantadornan òf artist. Nan ta adorá nan i nan tin un deseo pa pa parsé nan. pero nan bida no ta berdad, no ta real. I p'esei mes nos tin hopi hende hoben, mucha muhé, mucho homber, ku ta den problema emoshonal i psíkiko, pasobra nan e bida ta mas difísil ku nan ta spera. E bida no ta duna kiko nan ta mira. riba televishon òf Internet. Nan ta buska felisidat, pero bida no ta felisidat pa semper. Un dia bo lo pèrdè un person ku bo ta stima hopi. Un dia un dokter lo bisa bo, Bo tin un problema hopi grandi, nos no por yuda bo. Un dia bo lo haña problema riba bo trabou òf na skol. Un dia e bientu ta contra bo, contra bo. Contrario. Contrario. E solo ta ta patras un nubia y bo bida no ta bunita manera internet of television Ta mostrabo. ta mostrabo. Hesus a bisa.

Ora bo ta konta kiko bo ta kere ku bo ta sigui e Beibel for di kaft to kaft, hende lo hari. Hende lo hasi bofon ku bo i bisa bo no ta bon den bo kabes. Pasobra nos tin hopi evidensia, prueba, kos ta diferente ku Beibel ta skirbi. Bo ta kere den Dios, pero mustra mi Dios, pasobra nunca mas El a papia bek cu mi of nan lo haci bofon cu Bo. Nan a haci bofon cu Hesus, nan lo haci bofon cu abo y a mi. Perseverancia ta importante den bo bida. Tabata importante den e den e trayecto di Hesus, ora El a muri. i ta importante pa bo i ami tambe. Bijbel ta bisa, Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ku ta, ku ta persevera, lo worda salva. Danki. Nos ta cerca i cruz sabor. Pa un momento cerramos bobo i imaginá bo mes bo ta mira tur kos ku a pasa ku a skirbi den Beibel. Bo ta mira tur kos. Bo ta mira ku e kriminalnan ta hasi bofon di Hesus. Bo ta mira e hende ku ta bou e pianan di Dios hasi. un hunga pa su bisti. Bo ta mira e fariseonan i scribunan hari Jesus. Imagina bo bo ta entre nan, kico bo actitud ta? Bo ta haci bo fon cu nan? Of bo tin e actitud. di Rufus i Aleksander i Simon di Sirene, serbi Hesus. Pensa kiko ta e bèrdat. Mira Hesus i su atitut, su karakter, su amor. El a kambia nan. Dios por kambia bo tambe. E cruz ta e lugar pa pone bo pica, pa tira bo mes riba e vloer y bisa, Señor, aki nan mi ta. Mi ta entrega amo mi bida den bo man. Aki nan mi ta, pordona mi. Danki pa pa bay den mi lugar. Hopi hende ta. Nan ta, nan ta kere bo por, bo por tin fe den algu. Nan no sa eksaktemente kiko, den kual nan fe ta, den kiko nan fe ta. Pero nan tin fe, nan ta religioso òf nan ta spiritual. Hopi moderno pa yama bo mes spiritual. Bo por ta hopi spiritual i bai fiernu eksaktemente, direktamente. Bo por ta hopi religioso manera tur e fariseonan i escribanan. Bo por usa Bijbel, bo por cana cu bo Bijbel, bo por predica, pero ora bo no a wordo nace di nobo, akinan den e bida aki bo ta bay fierno, bo ta bay perdi. Ora bo ta konta sin e krus, ora bo ta plen bo bida den tur direkshon pero no direkshon di krus, bo lo bai pèrdí. Esei no ta mi palabra, e ta e mensahe di Beibel. ni importa ki iglesia bo ta atendé, ni importa ki trabou bo tin of bo posishon den mundu of den iglesia, no ta importante. Sin e krus, sin e morto di Hesus den bo luga. bo no tin speransa. Of bo ta akseptá ku gratitut e sakrifisio di Hesus, òf bo ta rechasá e sakrifisio i bo ta riba bo mes. No tin otro opshon. Dios tin un deseo, akseptá su sakrifisio. Entregá bo bida. Pida pordon. Ripentí. Sigui Kristu. Laga mundu patras. Haña pas. Haña un bida nobo. Wordo nasa di nobo. I bai shelu. den nomber di Cristo. Amen. Amen. Señor, nos ta gradeci bo pa e oportunidad bo a duna nos awey pa entrega nos biba bida den bo man. E mensahe ta hopi serio. Danki, Señor. Yuda nos pa no hasi bo fon den nada di bo yu, den nada di bo sakrifisio. Pero pensa i lesa ku reverensia den nomber di Kristu Hesus.

i te den eternidat. Amen. Bon siman.